eh, vakaisa picture ya i, like statue ya charles wesley so the other side this is the other entry tiri kupinda mukunoona the new room eh, which is the methodist church oldest building in the world guys in the world i repeat in the world so uh, apa paunopinda unenge uchiona about apa waikuudzai about what is methodism

Eh, so hainyatsozivikanwa kunzi yakawakwa nani but inofungidzirwa kunzi yakawakwa nemufesi anonzi john tally eh, anga ari builder wemubristol so mm, apa pa nguva yanga iri nguva yeapartheid ka so apa these are old pictures vachingotaura about kuti eh, about apartheid chichi like um, we stand with south african people chichichichi ndo yanga iri nguva yacho kuti vanga ri anti apartheid right welcome to the chapel right now this is the entrance to the chapel from the other side uh, takuona so ndatanga ndatora kavideo pandaiona ndatanga ndatora kavideo kapanning ndichiona about the church yese kuti mutange maiona yese then ndotanga kupinda one by one so muri kuona the, the church and uh, ichi uh, ndo chinoratidza kuti Eh, kuti yakavhurwa nani chichichichi so chachindinakidza mukuona this is the uh, around in the 17th uh, century so mabench avaigarira though kunonzi mazuva ayange ichangovakwa hanzi eh, pasi apa downstairs so ndatanga nda video yarinenge ichitaura nezve downstairs uh, then tobva tazoenda kuupstairs then tobva tazoenda futi kune another floor so apapa eh, manga downstairs kuno kwanga kusina mabench hanzi paridzwa vainge vakatomira vanhu vanga vari downstairs vachinzwa zvaitaurwa najohn wesley ndeyavo aiparidza imomo ndo paimboyawo mamwe mapreachers akasiyana siyana even charles wesley aiparidzavo futi imomo so apa ndo papulpit apa the pulpit and anchitora mukuona pane yanga ine two masections kuzasi nepadenga but iwill show you pandoratidza picture here iwill tell you more about it so this is the machairs ma aigarwa ayo and eh, mafront seat even pasi apa mukuona floor iyi so ndine ndakutoona kuti floor iyi inenge associated nemahwisiri avanhu vanga vachitoonawo because most of mamethodist church andinopinda anenge ane floor iyi inenge ichiti gu gu

vane zvavaitozviitira izvo zvanzi vaisangokwanisa kungoaccessa uh, eh, the pulpit because vaitya uh, because of the methodism the methodist movement uh, some of the things zvavaiparidza zvaisatodiwa newanhu so vaitya kuatakwa nemob so thats why access yepulpit yanga iringori from this upstairs so apa pai vhidhiyo yeupstairs ndichiratidza mabhenji anga ari mumunhu ngirikini ma, ma muchurch macho e, so e, vanhu vaigara imomomo vachitoona so pana achitoona pana ndaitonyatsoona zvangu chitoti ah wo oh, saka kasikira akaka ndekechihwisiri hwisiri here apa bcause tikaona apa the origins of the bcause ndo paakatotanga ndo i think this is the first one bcause kana ichizi the oldest it means this is the first uh, methodist church building in the world so aya ndo mabhenji avaitogarira aya emahwisiri eh, iyo muri kuiona watch iyoyo watch iyo inotonzi yakatoiswa najohn wesley iye mbune nenyaya yekuti aita kuti mapreachers aiuya abate nguva Eh, varipo vanopfurikidza ka vanoraudzira vanzi paridza one hour utorovera three hours baba saka john wesley aisazvida izvozvo ndosaka akabva isa watch iyo ticharamba tichiiona hedu muvideo so apa pa this was the kumusoro kwe kwe pulpit pamusoro apo ndo paigara john wesley ndo paimira john wesley achiparidza eh, paiuya ven madifferent preachers john wesley aiparidza ari papo then pazasi apa painge paiuya nema mm, ndo paitwa kana munhu anenge achileader prayer anenge achi kuverenga bhaibheri anenge achiita mahimu achitungamira mahimu ndo paainge ari panee pazasi apa then kana kwava kuparidzwa munhu anenge ari pamusoro apa kanzi the pulpit chichichi pane kahistory karipo apa paiverengerwa bhaibheri paripo ndandatombogara mukuona table iyoyi table iyi ndo pai yange iri yeholy communion paitwa uh, holy communion so uh, guys it was so nice ndichiona uh, this uh, this church eh, ndichingoona kuti anoora saka zvinhu zvakatoitika pazi ende ndafara kuti zvimwe zvacho vaitira kuchengetedza history havanoda kuzvirenewa kuzviita kuzviita eh, like bva vazviita modernize vakada kungochengetadza history ya, eh, yavo which is very very nice yeah so tichitraa kutora maclose up eh, tichinyatsoona do mabhenji avaigarira so apa pana ndifamba ndichienda kuback of the church but ndiri kuupstairs eh, kwakaita kubalcon like yeah, ndiri kumusoro tichiona then toda kuti ndizonatsoburitsa kuti from the corner so this is the, is a video from the corner then kuti maona how big the church is so apa pachibva ndatora kubva downstairs tichienda kuti maona kubva from kuentrance kuenda kupulpit uko mukuona kwaiparidzira munhu zvekutoti kana uri kumudenga kuzasi uko unotokwanisa kutoona these are different pictures from different angles ndanga ndichitaitora and uh, muchitoona kunenge kune munhu anenge achiparidza so apa pana ndakutobuda uh, ndichiona then mawindows upstairs manje ndokwanga kune mahwindo vaiti downstairs kwanga kusina ma vaisa havana isa mahwindo during that time nenyaya yekuti vaitoitira vane zvavaitozviitira izvo chimwe chezvinhu chacho hanzi e, zvaitovabatsira kuti vasabhadhara yanzi window tax yemuna 18th century so zvaitobatsira kusaisa mahwindo pasi pa e, but kumusoro vaikwanisa kuona futi kana kune vanhu vanzi vauya kana vaida vaizobreaker into the church vachingoisa eh, mawindo emudenga ndo zvaibatsira izvozvo yeah so apa pa panoitwa mabench okuti kana muparidzi achiparidza anokwanisa kumbogara e, maybe achinamata eh, asingaonekwe newanhu achiita zvaari kuita vamwe vanhu vachiitawo zvavari kuita so so pasi apa pavanzi light ravaitoshandisa rainge tori remakenduru ah, vanhu vava vari downstairs vanga vachitoonawo eh, vanga vatogarawo muchechi imomomo vachitoona eh, so this is the church now so apa pa takuda kubva tazoenda kuchi kuupstairs kune eh, like uh, through the second floor uku kwangu kune anonzi the preachers uh, the preachers rooms right ekuti vanhu vaiuya so paya because paiuya madifferent preachers so ma madifferent preacher different preachers so takuenda kuthat mm, uh, upstairs kwacho museum so unotokwira nechi so atabva kupulpit takuenda kupreachers rooms so unotokwira nenhingirikini nemastairs aya uchitokwira uchienda e, kuti ukwanise kuaccessa

anga ari mapersonal aizogara aishandiswa najohn na wesley so apa pando peko ndakuchuza kuti no ndatanga ndaenda kunoona about la, uh, the, uh, the history of uh, during that time in the 18th uh, 17th 18th is, uh, century eh, vaingovanga vachingotaura about life yajohn wesley uh, because uh, john wesley ane zvinhu zvakawanda zvaitaura nezvazvo like uh, ma, ma, ma, like mathemes mukuburikidza mukuparidza kwaaita uh, uh, shoko raaiparidza anga ane mathemes ake anga ane zvinhu zvaaikurudzira ozoti zvimwe zvinhu zvaaisatoda kuona so apapa from that board apa tikuona the different uh, portraits of john wesley uh, but just uh, from these pictures chava chapinda muroom uh, ine different things zvaidiwa najohn wesley zvaaiadvocator for uh, so chimwe chechinhu chakanyanya kutaurwa eh, imomo murume imomo aitaura nezvekuti e, tinoona e, portray kupotrayiwa kwaakaita e, vapfumi

so zvandokuvhura izvi ndozvimathemes aitaura eh, nezvawo eh, zvaiparidza john wesley so bristol iyi hanzi during that time it was massively overcrowded e, netype yedzimba dzavo dzodzo dzavaiwaka panguva iyoyo nelife yavo yavaiita panguva iyoyo and also it was a, a city with a huge difference between the rich and the poor ipapo mani ndo pamaibva matonyandurana najohn uh, wesley achitaura tichiti aisada that huge uh, difference between the rich and the poor aisaida so ndo paaizokwesena maquestions akaita sekuti zvona hanzi how could such a city let most of its people live in poverty and die in poverty and aibva ati zvone how could it grow wealthy from promoting slavery eh, these are the questions hai mamwe acho ndo zvimwe zvezvinhu zvaitosatodirwa nevanhu izvozvo eh, especially vanga vari vapfumi va panguva iyoyo nekuti yaitongwa nevapfumi vashoma at the expense of vanga vaisawana vakawanda so eh, according to him aitaura kuti zvoni if everyone was a, is a child of god and therefore uh, Ev uh, and therefore is a person he or she should be valued and treated fairly that that's what that was his uh, uh, points his point of view on, the, on those issues so apapa ihembe dzaingopfekwa ipapapa dzandanda kutongonakidzwa nazvo and uh, that small video and then also apapa ndopaite uh, kakota kaakataura akajoni hanzi you have plenty of the world's goods why do you not share your bread with the hungry and cover the naked with some clothes that was uh, john wesley 1789 so aingo munhu wekuti aida kutiwo kana unezvo zvakawanda sheyawo nezvau nevasinawo kwete kungozadza zvinhu zvakawanda une zvinhu zvakawandisa but kune vamwe vanhu vasina handiti so mumba like marooms yawo manga mune mahousekeeper so vaichengetawo vanenge vachingosevhawo mapreachers aiuya from different places aiuya imomo so mainge mune mahousekeepers so um, ndo zvinhu zvavaishandisa ndo kabucket kari padenga apo then pava pati macleaning staff awo ari imomo mukati umomomo kuti madistal chichichichi so nguva iyoyo futi yanga iri ndo nguva yeslave trade Uh, john wesley also was against slave trade onai maposters ayo ari to hanzi negros um, 24 prime health negros mukuona vari to advertisa kutengesa maslaves ma, ma eh, bristol and the slave trade paitika mukuona kurongedzwa kwaitwa vanhu ona kuti pataizviverenga muhistory tichikura taingofungidzira kuti haa zvinhu izvi hazviko izvi but wakuzozviona apo uchitoona ona zvimacheni zvavaisungwa nazvo izvo uchiona amana pandabata chinhu icho chaichita kurema zvimwe zvokuti wototi amana munhu akasungirwa zvimacheni izvozvo izvo zvimasini zvimasimbi izvo haa hei anga ari maone haa zvanga zvisimbori bho ndatobatikana ipapapa eh, then ubvaona bcause maslaves aaitonzi vaitakurwa wakawanda vamwe waitofa then vanenge vauya vari vapenyu vogezwa gezwa obva watotengeswa ah, it wasn't good so apapa this is the uh, a table which portrays the difference between uh, those rich mukuona patable pavo vaidya maapple mafruits drink zifu chicken eh, nice plate chiona imanje the chair and uh, the chair of the poor the plate of the poor hamuna kana chinhu

were born so this is the life of uh, from rural aprils to the spires of oxford so apa pa ndo baba wajohn wesley vainzi samuel wesley and uh, his mother uh, susanna wesley yeah susanna wesley so iye sezvanambotaura kuti yeah, john wesley anga nebrother yake vainzi charles wesley eh, aimba zvokuti like ndiye akanyora mahimo akawanda eh, in the methodist book in the methodist uh, hymn book so these are some of the stuff this uh, zvinhu zvitonzi ndo original zvacho zvakavharirwa momo zvavaishandisa mm. so tichienda tichiona the life of uh, uh, charles wesley and uh, john wesley so umu muglazi umu mune mukuona tumapoto tunenge tumapoto matipot sort of so itototo pawaitwa pabos paizoitwa ka muchurch paizoitwa ka holy communion so ndotwavaishandisa vachiita holy communion vachiita unonzi chiraviro chashe eh, then mabhaibheri awo awa and also even mabhaibheri avaishandisa during that time eh, john wesley wo futi during that time eh, vese vari two eh, nebrother ake vaivisitra even maprisons vachishanya muprison ne, vachiva even vachinovaona maprisoners chichichichi aiadvocatawo kuti mabetter living conditions of maprisoners kuti ngawaga eh, vakatadza zvavo but ngawachengetwawo zvakanaka eh, so apa pajohn pa wesley paakaenda kuoxford kunodzidza eh, vakagadzira group ravo rainzi the holy club so ndokumwe kwakazobva the nickname the methodist because vane kagroup kavo ikako vanhu vangu vakuapa the nickname because the methodist is not a name yawakatozvipa izvozvo vakatopiwa iri nickname yavaitopiwa newanhu kunzi haa tumamethod twanoita wamuri kushandisa kuda kupreacher so will call you the methodist yeah so apapapa ndo so john wesley aronzi aifamba aifamba nehorse rake iroro so apa maona picture aiparidzira church kuindia hanzi journalist laitenderera eh, hanzi akafamba about more than 250000 miles more than 250000 miles achitenderera it's, hanzi it's equivalent to traveling the world four times eh, going around the world uh, four times so john wesley vaitenderera vachiparidza eh, vachiparidza shoko but nguva yaainge ari paizouya mubristol aigara ari ipapapa panew room ndopaaigara e, pane ndopanga manga mune study room yake manga mune ndo mune bedroom yake so john wesley even aiparidza to even the, the, the i hear the word for everyone like even the uh, little ones uh, vese ndatofunga kasong the him ya ya charles wesley from the him book inotaura ni regai vaduku vauye mandiri chichichichichichichichi so yeah this is history guys unenge uchingofungawo kuti aorit ah, pano apa pobva ungobatanidzawo the little information yaunenge uchiziva wotoona kuti ah zvikutolinga ka wobva watoona kuti ah saka itanga chiri chokwadi ka zvinhu zvaunenge uchingonzwa but kana wazosvika paplace pacho ndopazvinotanga kuita real ndopazvinotanga kuita real kutoti ah zveshuwa e, john wesley anga atoriko uchiona kuti utonzi apa ndopairara apa ndopai chichichi so apa takuenda manje kubedroom kwake but so yanga this uh, upstairs sezvandaitaura kuti mune marooms akawanda about 12 rooms so tango tapinda about two nge three so there was, a, there, there was a lot of information some of the information uh, ah, unenge wakungofamba wakuti ah, this it was now overwhelming so unenge wakungoti ano kandingotora kavhidhiyo zvangu vanhu vazoona ndizongoratidza zvangu vanhu kuti ah this is where uh, it started this is where it started ndo pazvakatangira obvious zva zvanga zvatanga pawakazovaka zvanga zvatanga but ndokwanga kuri kumavambo kwacho eh,

uh, this is, was the plan the original one yavaitoita yeah, vachigadzira uh, eh, thats why akakanzi kanenge ka 3 d manje ya yeah, vachiplana plana vachiona kuti chechi yedu ichange yakadai so um. so umu um, ndo manga mune study room ma john wesley iyo cheya irapo iyo ndichazonatsoiburitsa eh, ndo munonzi ndo cheya yaigara iyoyo kana ari mustudy room aigara so pane demarcation pane sort of a door eh, rekuti waivhura uchibva waenda kunext room so aita akagara imomomo achidziya moto pafireplace obva um, obva achiwerenga akagara pacheya iyi cheya iyi inonzi yakagadzirwa nehorse hair horse hair ndo material iri papapa eh, ndo chair yake yaigara the original chair yaitogarwa najohn wesley so apa from here uh, these are the, some of the books uh, eya waiwerenga chichichi so iyi ndo statue yajohn wesley umu ndo mubedroom make umu iyo gown rajohn wesley ndoratomu pamapictures mazhinji atinoona ka ndoraanenge akapfeka eh, iyo kacheyayo then ndo mubhedha wairarwa najohn wesley but vanotaura kuti this is not the original one yairara iyi airara uyu aiurara ari kumba kwa kuepworth kwaimbogara futi eh, so e, mubhedha uyu ai anzi wake chaiwo chaiwo original they, they lost it but ndo mairara imbomo this is the room and uh, this is the design of the bed wairara so apa muri kuona kuti statue ndiye munhu akamira pawindow sill ndijohn wesley aita kuti anzi most of the times paaita mawritings akaisada kugara pasi aida kuti akamira achinyora ndo paaifeela comfortable uh, kuita akamira zvaaiita so this is the, the new room the world methodist uh, oldest building so apa john wesley sezvataizi aifamba nehorse so aita kana auya panew room apa ndopaipaka ndomaisiya horse rake umu ndomaraigara imomumu eh, wosra john wesley so its a nice place guys so watenderera watenderera unotobva yakazorenovetwa muna 2010 uh, ikanyatsoitwa big church so makawakakef unogona kugara uchimbodya wapa ndatozorwa coffee nekatosti and uh, it was good food so ukavisitawo unodyawo wonakirwa so guys thank you for watching